Amman tan naan mari'achuu qabdaan sin jee. Duraan naan hin mari'anne mi? Amma naan mari'atta. Akka morgo yaani Hatta laal nafasa nafasatu kana gartee mi? Izni kiyya malee nafasachuu hin dandeessu ofeete. Si dhegalaa jira ila haadhi daraja. Saniifuu ammaan tana naamusa keetiin kabajaan akkaan sitti hasoo jiru kanaan gartee mi? Gizee isiin dhufte sii keessa deenitti. Maassalaamaa san gubbaadhaan ammaasis. Iji meeshaa takka. Osoo siin fudhannee si boo qabdi. Si gala akkanatti Meeshaan guutuun keessa ta'u.
Leesh. Ammana kana keessa wata kan qabu. eh, maal qabdare? Lubbuutiin malee waan qabu. Ha? Akkam feetuti mee? Ka isii meeshaan ka isiiti meeshaa. Laala ati akkam- Meeshaa namaa ammoo yaani keetii miti ka isiiti miti jechuun hin danda'u. Eh, Ati jette ammoo isiillee sadii sii ka jechuun hin danda'u. Hii, Ha? akkam dandeessi?
Jaartitii haadha ilma tiyyaati. Ah. Haa wal lollu haa walitti illee aarru haa isin kanallee wannaa gootu. Waa isin nurraa buutu san seerumaan kadhachuudha malee.

Yaa nama ati kabajaadhaan amma waan asin jetan kabajaan hin gootu jechuudha. Yaada asaasan harreen ulee bartee miree waan jaanii wayii dhageessiiree akkasuma miti Amma bakka harree.
laala akkasimo akkasimti Nama. yaani na- harreen fahamtu re liino sammuun qabdu maati fahamshi illa be'eesh illa be'ule

Laaki jaartii aanuun jaaladhee fuudhe ati na hiisisuu hin dandeessu takka jii. Hayyi honi siin hiisisuu danda'a siin jee'u maal fitta? Akkas taanaa isii hiiki hiikee jennaan bari ani nallee hiiki jechuu jirtaa ree. Si maaliif na hiita?
Naaf isii du'aaf ol fuutu isaan lamaan holittiin fuudhee jetteni hoo isiin tun hiikamte tun hiikamteedha akkasiin nu fuute? Jechuun gaa akkamitti akkamitti jaartii tante hiiki hiiki jechuun kunuu mara ayi Ay, afaan obaafattee akkami afaan Ee ni hiikaa obaafattee- miti ilaal hajji. Ati hintu afaan obaafattee akkami jaartii antee hiikii Ni na hiitee jedhe. ni hiita.
Nama garaa na gube daran garaa gubta. Akkas tanii nan beeku. Sii ta'uu baannaan afaan sii ta'uunis hojjaa isaan.
Lakka bunii koona sun dooma. Dirqama keeti gaayyoo hin hisifta. Hoota manta tolaan didde akka ati gizee isin dhuftu hafuuraan malee hituun isi godhaayyee.

Hanga isin dhuftee nu jeeftu barbaadda jaartiin jaarsa hiituu jirti. Kan si hiitee bar atiin tun atiin kun deeffatte hayawaanummaa kee. Si galee Ba- Badii kee irra badii kee tira si ta'ee badii ta'e ammaan tana barte narra bartaati badii ta'e. Badii kee irra Laa badiin ati bartu hin jirtu si dirqama keeti ammaan tana waraqaa kaatee katabdaafuu. Hoo waraqaa haatee katabuu baattee baanuu sin dhiisu. Kamaali waraqaan katabuuf. Kama keeti. Waraqaan katabuuf kamaali.
Waraqaa katabdeetii fi san gubbaadhaan gizee isiin dhufte sadeen sii irra darbitee akka isii kophee guurrattee si baafattu. Goota. Asuma na eegi. Siin baan. La. Ammaan tan muhaadaraa dhiisiitti waraqaa kee ilaalladhu. Hay! Kaylafa. Waraqaa maal? Waraqaa katabdaaf wa- maarree tiyyaa maarree sadeen sii kattaa san gubbaadhaan garteemi gizee isiin dhufte ammaan tana gizee isiin ol seentetti sadeen sii irratti darbita isiin isa sii kutti mana kana qarqaran baatu nagayaan hojii jira. Atileesh mataa kana akka jabaatta isaati. Laa mataa jabaachuu hin taane yaani yaani atamma asitti ulee nawannaa goote baane isiin hiiku. dhugaa Ni dubbachuuf. hiitaa miti ni hiitaa iyyee hoo aakhir nafasa kiyya taatellee ni hiitaa miti ni hiitaa Akka. akkanumatti.

Wanniin harran tana isini qabadhe caaltuun hedduu takka na aarsitee jirti isiniin je'ee jira jechuudha. Amman tana waan hajjiin harka kiyya eeggaleef jechuudha. Waanuma lamaan ja'an jechuudha. Amman tana isa suuqatti hin ergadhe inni as hin jiru jechuudha. Kuduraa naa bituudhaaf. Amman tana gizee inni dhufe jechuudha. Khalaas Waa hunda je'eni isii qadiyyaas nurraa buusi jennaan isii didde khalas nikuma kana irraa buusi hin jechuu ni barbaada hin ja'a jechuu maali jecha isiinis ni jaalatti niin arka hooni nama kara kanaan itti dhufe isiin akka isiin maraattu niin beeka jechuu anis tanumaan barbaada an kanumaa akkuma isiin maraattee khalas takka if jibbitumaan barbaada malee waan birootii isiin miti ta akkasiiti isiitu akkaan kan hunda godhu fadhe ilmoo teetis siifin deebisa innaan ni didde een allaahum salli wasallim alee yaani qadiyyaa nurraa buusi nagayaan jiraanne annaanis ni didde kan hundaan yaani itti dhufnaanis waan diddeef jecha yaani isiitu akkaan kan hunda godhu isiin na godhe jechuudha ammaan tana gizee amma isiinis hoo ka dhuftu taate fuula sii duratti yani hiikiin ja'an jechuudha hoommu ka isin hin dhufne taate yani hanga nuti wal morminitti hoo ka dhuftu taate ahla wasaala fuulma keessan duratti yani isii biratti hiiki ja'an jechuudha hoo isin hin dhufin gizee isin dhufte daruurii hiikuu qabda waraqaa mush katabdee kannitaafi irratti darbitee ati xaaliq jetteeni san booda waraqaa isii kannitee qarqara keenya akka hin baane meeshaa isaa siinuu waan qabdu waan takkas akka huquuqa isii malee asii baatuu hin godhu fadha jechuudha. Ta akkasitti jechuudha linnoo tana dura gaafa inni yaani waraqaa kannuuf jechuudha waraqaa kanneef malee waan afaaniin hin jiiniif isiin ammallee afaaniin naan hin jenne afaaniin nan xallaqne yaani ragaas hin jirtu maarree dhattee isiin sababsattee nu wajji jiraachuu jirti jechuudha Bas ammaan tana ammoo afaaniin akka ju'uun godha jechuudha. San gubbaadhaan ammaasis gizee inni yaani afaaniin ji'een booda akka isiin mana kana keessaa waan takka osoo hin fudhanne baatu niin godha jechuudha. Akkasittiin isiniin jaa jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasitti hoo haqasii guutuu irraa tanaa zaltee yaani kalaas amma ishuma takkaa hin barbaadottee nagayaan kutte kutte. Hoo akkasitti kuttuu didde taate mushkila isiiti yani dirqama akkaan hajjii godhe kana isii if godhe jechuudha akkaan hajjii godhe kana daranii isii godha san gubbaadhaan ammaa siisi hoo isin ammaan tanaa dalagaa irraa gizeedhaan ka dhuftu taate isii fuula keessan duratti waan inni ju'uun waan isiin gootus laaluun barbaada jechuudha. Raddat fa'alii isii maal taatiidha? Yaani nagayaan kabajaa isiitiin baati moo Moo yaa'ii gootis laaluu nin barbaada jechuudha akka isinis nu hojii laaltanis nin barbaada. Fiif kabajaa didde linnoo siitu hammaate maarreedhaa sababa sanitti isin tun si intaqimu jirti hin jiina. Namni balleessine hin jiru dhiifama gaafanne tasanii kutteedha akkaan itti beekutti isin dhiifama kiyya dide sababa sanitti arrarra borurra tolan je'ee dide isaaniitu akkaadhaan ta duraanii sanitti deebi'u ifiif if godhani saniifuu wanni isin narra laaltan illeen hin jirtuun isiniin jaa yaani kabajaa nama dide akka inni be- kabajaan beeknetti atis kabajaa fudhachuu qabdaan isiniin jaa ta akkasiiti saniifuu ammaan tan hoo isiin kabajaadhaan ilmoo teetis fudhadhu iti khalaas anumarraa qaxiyaa busi anillee sirraa hin deemaa jee isitin kadhadhe waan isin didde fecha ammaan tana hatta kophee miti waan takka sharabaa ta'u mana kana keessa akka isin hin baafnetti mana kana keessa isii ari'uu qabaan isiniin jaa ta akkasiiti Waanuma hundaafuu gizee inni dhufes niin ja'an jechuudha yoo ka isiin eegannee dhufe boodas ka dhuftu taates irrattis niin ja'an jechuudha waan isaan ja'an oolmaan laallaa saniifuu kaamera kee dhokeeffadhee gizee inni dhufee waan kana ja'ani hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na faana tura.

muhaadaraas hin godhin mataas wanni na dhukkubsituuf hin jiru si dhageessa waan na siin jee harfii takka godhu qabda waan fedhe hooni siin jee hayya ammaa tana deemii firarraas hooni siin jees deemtee firarraasuu qabda deemii itti ara waan akkanaa naa fide hooni siin jee deemtee naa fiduu qabda Sigilee? Ofirarraasu ee ni qabda dirqama keeti lakki yoo ofirarraasu fayyadamummaa ofirarraasu malee ofirarraasu. hii maal feetaree Ofirarraasu. Ani kiyya achitti buluu dandeessaati.

Higa. Suwa ati harreetti hin fudhatte malee an akka harree sin laalu. Akka feetee illee taatu jaarsa kiyya hayawaana illee taatu. Na dhageeffadhu laala ammaan tana. Yaa Rabbi. Waan takkaa lama kan hin sitti himuu jira. Rabbi rabbi qabri.
Rabbii fi jinniin beeku as na laalli. Na dhageeffadhu. Mee sagalee qabadha uummata jee uummata uummata jee qabadha. Dantaate na dhageeffadhu ammaan tana shuf awwal shart wanni sin jechuu fedhu jaartiin tee namittiin tun garteemi qadiyyaa nurraa buusutti hin jirtu mashaakilaa takka takka nu seenu jirti si galee silaa nama dheengadda akkasi mataa si qabee achi si geessee ilmoo san si harkaan fuudhini hi atis nakkan nun kaane Isin kan akkanaa hidhan man tan hanjama hanjama godhu jirti. Sah wala la. Sanifu amman tan lak biduun ayyi laffu dawaran. Iji biduun wannan tak amman tan gize isin faallisaa dhufte sii kejin.
Sii kee. Eh. Maaliif sii kee? Ma adri sana sii ketan.
Saawwan sii kee. Akkanumatti maal sii godhaa jirti?

Ammaan tan naan mari'achuu qabda. Ammaan tan naan mari'achuu qabdaan sin jee. Duraan naan hin mari'anne mi? Amma naan mari'atta. Akka margu yaani Hatta laal nafasa nafasatu kana gartee mi? Izni kiyya malee nafasachuu hin dandeessu ofeete. Si degalaa jira lahaadi daraja. Saniifuu ammaan tana naamusa keetiin kabajaan akkaan sitti hasoo jiru kanaan gartee mi? Gizee siin dhufte sii keessa deenitti. Ma'assalaamaa san gubbaadhaan ammaasis. Iji meeshaa takka Osoo siin fudhannee si boo qabdi. Si gala akkanatti Meeshaan guutuun keessa ta'u.
Lees. Ammana kana keessa wata kan qabu. eh, maal qabdare?
Lubbuutiin malee waan qabu. Ha? Akkam feetutti mee? Ka isii meeshaan ka isiiti meeshaa. Laala ati akkam- Meeshaa namaa ammoo yaani keetii miti ka isiiti miti jechuun hin danda'u. Eh, Ati jette ammoo isiillee sadii sii ka jechuun hin danda'u. Eh, Ha? kam dandeessi?
Jaartitii haadha ilma tiyyaati. Ah. Haa wal lollu haa walitti illee aarru haa isin kanallee wannaa gootu. Waa isin nurraa buutu san seerumaan kadhachuudha malee.

Yaa nama ati kabajaadhaan amma waan asin jetan kabajaan hin gootu jechuudha. Yaada isaa san harreen ulee bartee miree waan jaanii way dhageessiiree akkasuma miti Anuma bakka harreen.
laala akkasii moo akkasii miti Nama. yaani na- harreen fahamtu ree liinoo sammuun qabdu maati fahamshi illaa be'eesh illaa be'ulee

Laaki jaartii aanuun jaaladhee fuudhe ati na hiisisuu hin dandeessu takka jii. Hayyooni siin hiisisuu danda'a siin jee'u maal fitta? Akkas taanaa isii hiiki hiikee jennaan bari yaani nallee hiiki jechuu jirtaa rati. Si maaliif na hiita?
Naaf isii du'aaf ol fuutu isaan lamaan olittiin fuudhee jetteni hoo isiin tun hiikamte tun hiikamteedha akkasiin nu fuute? Jechuun gaa akkamitti akkamitti jaartii tante hiiki hiiki jechuun kunuu mara ayi Ay, afaan obaafattee akkami afaan Ee ni hiikaa obaafattee- miti ilaal hajji. Ati intu afaan obaafattee akkami jaartii antee hiikii Ni hiikaa hitee jedhee. ni hita. Nama garaa na gube daran garaa gubta. Akkas tanii nan beeku. Sii ta'uu baannaan afaan sii ta'uunis hojjaa isaan.
Lakka bunii koona sun du'a. Dirqama keeti gaayyoo hin hisifta. Hoota manta tolaan didde akka ati gizee isin dhuftu hafuuraan malee hituun isi godhaayyee.

Hanga isiin dhuftee nu jeeftu barbaadda jaartiin jaarsa hiituu jirti. Kan si hiitee bar atiin tun atiin kun deeffatte hayawaanummaa kee. Si galee? Ba- Badii kiyya irra Badii kee tira sii ta'ee badii ta'e ammaan tana barte narra bartaati badii ta'e. Ah, Badii kiyya Laa irra badiin ati bartu hin jirtu si dirqama keeti ammaan tana waraqaa kaatee katabdaafuu. Hoo waraqaa kaatee katabuu baattee banuus hin dhiisu. Kamaali waraqaan katabu waraqaan katabuuf kamaali. Waraqaa katabdeetifi san gubbaadhaan gizee isiin dhufte sadeen sii irra darbite akka isii kophee guurrattee si baafattu. Goota. Asuman na eegi. Siin baana. La. Amantiin muhaadaraa dhiisiitti waraqaa kee ilaalladhu. Hayi! Hay lafa. Waraqaa moo? Waraqaan katabdaaf wa- maarree tiyyaa maarree sadeen sii kattaan san gubbaadhaan garteemi ha- gizee isiin dhufte ammaan tana gizee isiin ol seentetti sadeen sii irratti darbita isiinis asii kutti mana kana qarqaran baatu nagayaan Hay lafa. Hay lafa. Maal Hin maal?
beeku hay lafa. Hay lafa. La isii haa dhuftu. Nan aarsinii hay lafa. Tamam, isiin haa dhuftu. Isiin maa dhufte hanga isiin dhuftutti waraqaa isiin ijaarsistaaf ta- tana duraa hin ciccirteem isiin saniifuu waraqaan isiin ciccirti shaahida hin taatu saha lalaa. Saniifuu ammaan tana waraqaa akka gaafa sani katabdee sanitti irra deemtee katabdee fi ammoo gizee isiin dhufte sa- deenitti isii hatta ollanaa isii yaamaa hoofete irratti hoofete. La. Hay lafa.

Inni ammaan tana kalaasayee ni nikaayee waanuma tiyattu ejje'ee jira jechuudha. Bas gizee isii hanga isiin dhuftee fuula kiyya duratti si hiikee ju'uunitti garaan takka nan qabbanaa'uun isiniin ja'a jechuudha. Maaliif hoo jettan hedduu takka garaa na gubdee jirti namittiin tun kara hundaa nan dhuffee karadhee waan fadhe ji'eeni waan diddeef jecha an amma isii dhiisuuf hin taa'u. Hanga inni hiikuutti yalumaan deemaan isiniin ja'a. Taakkasiti ammaan tana hoo booda isiin ka dhuftu taates kaameraa kiyyaa isiniin dhokeeffadha waan isiin jettus gizee sanitti gizee inni hiiku sanis waan isiin jettu ilaalla waanuma hundaafuu dhiirti hoo akkana hin godhin ati hoo inni karaa kanaan dide karaa kanaan hoo itti deemte malee dhiirti mataa sii gadi hin qabdu hanga ati wanna hanga ati kabajju takka si tuffatti dhiirti. Saniifuu miilaan irra deema osoo isin sirran deemneen isinin jaa. Taakkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waanuma hundaaf kunoo viidiyoon teenya ta'arra tana fakkaatti. Viidiyoo teenya ta- tanatti aantu nu eegaadhaan isinin jaa. Taakkasitti hanga viidiyoo birootti walitti deemnu nagannaa tura.